Sadattant sa ma qed ngħid it-23 wieħed, wieħed mill-mistednin Ġes Monserrat qal diġà 23, diġà 23, u baq iżjed, u dal-waqt jgħidu spiċċallik. Illum, darba minnhom Ġesmond, eh, kon ġibt il-minarija l-Winston warajk, ftit warajk, U l-wissin jien għedtlu eh, llum ġibna l-ewwel coach u kitbu li xi sitta. Mela Ġesmond mhux coach, Winston coach, Ġesmond mhux coach. Issa jiena għax il-Winston ġibtu bħala coach. U li l ġibtek bħala administrator tal-MPL. Imma xorta coach tibqa' manni, jisa minn obbok coach, jaħadwa bi kbira. Arauli! Gidbuli, imma nżomm issa rrid ngħidha għedtilek fiċ-ċej. U llum għandna żewġ coaches. Għandi Jacques Scerri, li huwa l-coach ta' Tarxin Rainbows, u Jesmond li hu coach. Imma xieħ. Ix-xieħ jien, dak iż-żagħżugħ. Iż-żagħżugħ. Coach, imma mhux qed jaħdem ta' coach. Bħalissa. Anzi, qed jgħin l-MPL huwa parti mill-administration tal-MPL, tal-Malta Premier League, u kif qed jorganizzaw. U llum il-ġeżmon ġibnieh minħabba l-fatt li qed nisimgħu fit-triq u kullimkien, anke tmur il-ground, tgerr f'għixem u filli jilagħbu filgħodu u filli jilagħbu fl-għaxija u filli hemm tal-under 16 b'xejn, u filli hekk, u filli għandna l-VAR, u filli m'għandniex VAR. Tort ta' Ġesmond allura abbuż. Ħa jgħidilna naqa' Ġesmond x'inhi l-istorja. Anzi kien Ġesmond ilbieraħ waqt li qed nara l-logħba bejn Floriana u Belt, Leġon hemm bżonn iwasslu il-messaġġ lill-poplu, għaliex il-poplu qed jara id-gerfix. Meta jara affarijiet ma jaqblux ma jfissirx li hemm id-gerfix, immu jibdejt imma u id-gerfix, ma nistgħux naqbdu art in-nies jibdew jgħidu. Allura ħanejdu eżatt għaliex u x'ġara. U ħdejja wkoll għandi Jacques Sherry li ehm, Jacques żgur li mhuwiex l-iktar coach kuntent bħalissa s'issa minħabba r-riżultati qegħdin fejn qegħdin. Għalkemm kollox jista' jiġri għax tliet punti qegħdin tlieta zero points. Però tliet punti ma rajt ġibhom. Eh, malajr, ma jiġu. U dawk li qegħdin tlieta tiġi daqshom. John il-ġak u ħabib tiegħi dejjem ngħidlu ġak. L-importanti mhux kif tibda, kif tispiċċa. Għax tal-aħħar jibqgħu jiftakru. Dik vera. Mhux tal-bidu. Dik vera, dik vera. Ġifieri ġak għandu l-kapaċitajiet kollha li jista' jirkupra mill-iktar fis possibbli. M'għandix dubju, m'għandix dubju. Per eżempju jien naħseb ħanejdu hekk. Min minkom, min minkom, minna tlieta, jenidu minna tlieta. Ħolom li sa tliet ġimgħat erba' ġimgħat ilu il-gżira kienu se jkunu fuq quddiem. Min ħoloma? Ma kienu qed jiġġieldu għall-aħħar postijiet. John, imma il-futbol huwa hekk, għaliex il-futbol huwa episodji. Met inti l-futbol jiġi episodji kif dejna nitkellmu jiena u ġak. L-iktar li kuntent bħalissa ġak beda jgħidli li tant kemm qed jilabu tajjeb għalkemm u rajthom jien ukoll tant kemm it-tim riforma differenti U vera ma ġewx riżultati. Sissa. Però once la ma ġewx ir-riżultati tiqpa' temmen li llum jew għada r-riżultati se jiġu. L-agħar meta qed titlef il-logħbiet u mhux qed jiġu l-riżultati u l-prestazzjonijiet. Ovvjament kif qal li Ġakku wkoll kien hemm ġurnata ħażina li kull tim irid jgħaddi minnha U kellhom daqsxejn ta' disfatta, però il-kampjonat kif inhu bekk huwa sabiħ. U jiena dejjem ngħid fuq il-kampjonat. Manna xej l-MPL xi ħaġa mistħija li l-ħamrun kienu l-iktar tim li kienu kontra l-kampjonat. Għax tkellmuha pubblikament. Però jekk insaqsi lilkom it-tnejn illum, min hu l-iktar tim li gawda mill-kampjonat? Għamlu. Għalhekk il-ġak jiena qed inqawwilu qalbu qed Li kien- li kien minnhom daw. Seħ. Għas jilabu kienu fiha. Il-ħamrun kienu qed jiffajtjaw biex ma jiġux mal-ewwel sitta. Kienu ftit minuti il-belt ma kienu favur tagħha ta' mhux hekk laqas il-belt u għalkemm il-belt ma kunux favur tagħha eh, il-belt dal-każ kważi ġew ġew relegati. Il-belt ġew relegati. Ġifieri ħadd ma kien joħlom li l-belt se jiġu relegati għalkemm li nemmen Jiena qatt m'għoġbitni li l-belt jiġu relegati, però mill-ħażin tieħu t-tajjeb ukoll. Imma jien li nixtieq ngħid ukoll u qed nieħu pjaċir li hawn Ġakil għaliex hawn coach preżenti u jiena qed nagħmel dejjem efforts fl-MPL biex niltaqgħu iktar mal-coaches, ħa nisimgħu x'iridu l-coaches. Għandna meeting mas-supporters clubs biex nisimgħu is-supporters club biex aħna noħdu edejat fej nistgħu nirranġaw u ntejbu mhux il-livell tal-futbol imma kollox. L-MPL hija il-klabb. Alan iċ-chairman u Joseph dejjem jgħidu aħna l-MPL mhux jiena jew Alan jew intom, aħna il-klabbs. U l-MPL urietu daw f'ċertu fondi li tipprova tgħin il-klabbs. Għaż-żgħar huma tajbin ħafna. Għall-kbar isibu l-għajnuna. Però bħalissa għaw problema. L-unika soluzzjoni ta' dal-kampjonat il-problema vera hija il-grounds.

Tata' Għali, li Tata' Għali nistgħu ngħidu huwa s-sisien tal-Premier League, il għaliex kulħadd jaf aħna. Tħoss sajr li ma tkunx hemm. Aħna nifirħu bil-livell tal-ground Tata' Għali. Taf illi s'issa Ġeż aħna għad ma kellniex logħba tal-league waħda Tata' Għali. F'Tata' Għali. F'Tata' Għali għad ma kellniex logħba tal-league li kellna ta' Jubilee Cup. Ġuri sissa aħna qatt ma Tara? U din hija, u din Johnny, John, u din hija l-problemi ankaw nuħu pjaċir meta nara nisek għax jagħtu l-opinjonijiet tagħhom u aħna nisimgħu. Dik l-idea ta' dan il-podcast. Eżatt, però jiena. Da mhux podcast bħal programmi oħrajn li tiġi mistieden bħalma kelli jien ta' ġviri, għamil karriera fihom. Titkellem 5 minutes inti, iwieġbek 5 minuti liħor, un-bat rridu natu l-gows, un-bat rridu natu slow-mo. Le, da jetaw għandek sija titkellem kem trid. U ħalli twaslu propja u jina dak li n-nies rridu jisimaw. Jina bekkat lek il-bira li lek, għatlek ġon. Il-program u għatana. U aħna rridu nwasslu l-messaġġ tagħna x'nistgħu nirranġaw fuqu. U jiena dejjem għadtlu, in-nies iridu jisimgħu l-problemi, in-nies iridu jkunu jafu se jsibu s-soluzzjonijiet. Il-coach fil-illum kien se jilgħab il-Ħamis fis-sitta Fil-jumej wara ħejla fid-disa ta' billej ġo grawn ieħor. Naqblu. U jiena u jiena bekk tinfem. Biex ta' xaqa kellna tliet xhur erba' ta' maltemp indemonjat dis-sena. Qas niftakru qatt jien kważi. Vera, vera. Issa ġak, inti, inti bħala coach, bħala coach. U jiena qiegħed jiġifieri mal-MPL u l-Bużu huwa bniedem parti minna. X'qed idejqek? X'taħseb irid isir? Ara, Jess, inti ħa tifhimni u naħseb illi ħana niddevja daqsxejn, però naħseb huwa ta' xi ħaġa ta' asset kbira għall-MPL li hemm persuna bħal Jasmine b'dak li rebaħ, b'dak li wettaq, bl-esperjenza tiegħu, li jifhem mhux biss ovvjament il-parti tal-klabs u tal-mistras, ma jifhem anka l-coaches. U nżalu l-kappella, ovvjament jista' jkun jista' jagħti ħafna u ħafna lill-klabbs Maltin ukoll. Li ttejjaqni ġess huwa meta ma jkunx hemm sa ċertu punt level playing field. Il-fatt li tkun forsi jgħat ma tim żgħir li ma tkunx jgħat meqjus ta' kemm jgħat ma tim ikbar waħda. Dik li kbar uġi weġa li per eżempju waħda minnhom semmejna forsi għalfejn qatt ma ġiet li nilagħbu fil-National eh, Stadium aħna. Naħseb li kulħadd, kull plejer ikun jixtieq. Ix-xewqa tiegħu li jilgħab. Ix-xewqa tiegħu. Waħda mill-affarijiet, pereżempju. Tal-barranin kollhom ix-xewqa. Aħna kellna, kellna nilagħbu, lagħabna il-Ħadd, logħba kontra Marsa Xlok, perdax ta' filgħodu. Kellna nerġgħu nilagħbu midweek trophy game kontra l-Belt. Umbagħad kien jerġa' jmissna nilagħbu s-Sibt kontra Gżira. Tajdli Mhux anke għal oħrajn? Le, dik hija l-problema, għax l-avversarji tagħna, il-Gżira, ma kinux lagħbu midweek għax il-logħba tagħhom kontra Birkirkara kienet ħasret. Allura. Wara x'kienet ħasret? Fuq di tal-lasti. Fuq tal-lasti. Ija, fuq tal-lasti. Imma mux tħasret, tħasret fuq il-loba tal-lig tħasret. Umbat tħasret, Aħna minna talba li dil-loba tagħna ovvjament ta' trofi tiċċaqlaq, pero ma ġiġ milqwa. Pero biex nikorroġu ta' trofi għamiltu talba l-MFA. Eżattament, yes. Eh, kon sanej dak il-MPL li ma jikmandaw dik fija jew l-MFA. L-MFA trofi. Jawa ta' trofi, ta' l-MFA. Allora aħna spiċċajna, ovvjament, qed nilabu, Tliet logħbiet f'sitt ijiem. Tliet logħbiet f'sitt ijiem mhix ċajta. Apparti minn hekk, dalabna s-sibt, it-tlieta kellna reġa' logħba oħra kontra Pirkirkara. Ġifieri meta ngħidu vera, kellna prestazzjoni tajbin ħafna ġifieri aħna bdejna. Il-fatt konna se nirrekordjaw il-programm u kellna nħassruh. Eh, eżattament. Ehm, aħna bdejna t-tiri fażi tal-kampjonat kontra

ma gawdejna assolutament xejn għax kienet ħidma totali, ħidma totali. Ħidma totali. Irna xinna, nġibu, eh, ġiet il-loba kontra l-ħamrun, kienet l-ewwel loba, tnajdlek ġifieri kellna prestazzjoni mill-aqwa, ġifieri naħseb li kull mir-ranka minn naħa tal-ħamrun ukoll qalu tlifna to one, ġifieri u vera kienet prestazzjoni tajba. Ġifieri l-irna xinna namalgamaw, kienet ġab Dan meta ġiet u mbagħad, meta jkollok logħba kontra kontra l-Ħamrun, u mbagħad reġa' għandek logħba kontra Marsaxlokk, u mbagħad reġa' għandek it-trofi kontra kontra il-Belt, meta tissemmi daw top team, top team. U mbagħad għandek eżatt trofi ta' kontra l-Belt, u mbagħad għandek il-Gżira. Meta bdejna nagħmlu l-analiżi Jesmond, wara l-logħba ta' trofi kontra l-Belt. Ġiet il-logħba ta' nagħmlu l-analiżi ta' Gżira,

Għattilhom ħareġ hawn il-mela, għattilhom it's not a joke da. Ġifieri psikoloġikament l-effett ta' daw ħafna logħbiet huwa kbir ħafna fuq il-players, ġifieri fiżikament u psikoloġikament. Però anke aħna ġesmu tista' jgħidlek biex tipprepara inti filli qed tipprepara il-logħba ta' trofi kontra Li għadek biddel tim sħiħ ukoll. Għadek biddel tim sħiħ. Ah. Ma ħanajdlek ġak jiena nafu sew, mhux għax. Ah, ma xorta skantajt nirrid tinkelmek fuq għadi. Hija però ħanajdlek xi ġiet. Kienet imma l-idea li. Ħanajdlek jiena xi tkun. Għax ħadd ma bini daqskom. John, ħanajdlek xi tkun. Inti, iżekut coach, mhux bil-fors it-training, mhux biżet it-tattika, il għaliex jina kont player, ġifiri, jina kont nagħmel ħabta meta l-coach kien jagħmel li eh, Le, jina ikbar minn ġak, xekkadu zaħi, kamet tamlu xie ġak. Le, le. Eh, ġili, fil-lecture jina kont norqot. Imma mbagħad turik il-kapaċità ta' bniedem bħal ġak meta ikollok prinċipju karattru li inti tkun mal-plejers dak li jagħmlu jagħmlu ħalik. Illa li jidħol ċertu rispett. Ejja ma noqgħodux immorru issa fil-kantunieri. Tafu li hawn ċertu plejers aqas jitħallsu fil-Premier. Nafu għadi. Għadhom għax issa qed jgħidu kulħadd qed jitħallas. Kull min jiġi hawn jgħid li kulħadd qed jitħallas. Għalhekk il-problema, għalhekk il-problema tal-futbol hija problema kont tat-tajjeb. Fi għadu dal-gideb. Jekk ġak jibqa' jgħid li huwa. Kull min jiġi jgħid ħassuhom aħna ħassuhom. Imma jekk ġak jibqa' jgħid li hu sinjur. Mhux se jsib għajnuna. Hekk inti ħa tgħid xi darba li naqgħad imbagħti biex inħallas il-ples. Tista' ssib għajnuna. Issa, daw it-tip ta' nies bħal ġak, għaw ċertu ples li forsi jkunu xar, xarej, il-bot, jien meta kont fis-sikwazzjoni kont ngħidilhom jekk ma tridux tiġu titrenjaw, titrenjaw, jien ma nistax nikmandakom. Però mbagħad żgur it-tip ta' ples ta' ħattaxin kif qed jgħid ġan, daw imorru ħabba l-coach. għax il-coach ikollhom rispett lejh, għax il-coach dejjem kien hemm għalihom, allura mhux fatt li tibda tnax il-plejer u inti brilla mill-lemba, mela mhux it-training, inti ma tistax tallem it-training fit-tnax il-plejer f'ġimgħa. Mela x'inhi? Il-prinċipju, l-onestà, il-ħbiberija, il-rispett. Eh, ma dawn għandhom barranin. Ma tagħmilx differenza. ċertu barranin li rispettaw taf xejdulek, U Jacques għandu żgur minnhom, yes daddy. Thank you daddy. Ara ħana għajdek ġak, jiena sew meta kont eh, għadni fl-aqwa tiegħi fil-futbol u niftakrek. Però anka wara da snin kollha, anka meta raġaw ġew kelmuni biex inkun parti narġa' minn hawn u nitkellem ma' ġurnalisti nkunu xi parti x'imkien, sal-lum u din ħlifa. Naħlifha fuq uliedi. Ehm, kulħadd jgħidli hekk. E, anka, għadha minn sa jkollok Jacques, kemm hu rajt, kemm hu bniedem, da mhux il-press qed ngħidlek issa, ġurnalisti, in-nies li jħobbu l-futbol, kumitati oħra. Iġifi għandek xi ħaġa li anka l-ġurnalisti jħobbuk. Il-ġurnalisti ma jħobbux iġibuk qudiemhom biex jaqlawlek. Qed tifhimni anzi naħseb jiżbgħuk ftit. Qed tifhimni? Napprezza. Hija karattru. Napprezza. Però kemm kien faċli li tibdel daqshekk plejers. U min kien faktotum Sur Kassar, il-President? Ismani, John, fis-situazzjoni. U għaliex bdil daqshekk? Fis-situazzjoni li konna fija. Kellek għażla. Jew tibqa' kif int, Kun qegħdin kun qegħdin l-aħħar post. Jew tibqa' riskju eżattament. Ġifieri da ma kellekx fejn tmur, ma tajtx konti għad mit-table jiena meta kont għamil season ma tlifniex logħba f'jannar. Ma biddilx players. Mhux ovvja tkun ser tajjeb, tibqa' bl-iskwadra li kollok. Però jekk inti tkun ser ħażin, trid tagħmel cosmetic changes. Trid tagħmel changes. Inti fil-bidu kien tajjeb. Le, l-ewwel aħna fil-bidu bdejna tajjeb. Bdejna l-ewwel logħba labna kontra l-Ħamrun, konna ġejna konna ġejna dro, konna rbaħna lil Naxxar, konna ġejna dro ma' Ħażabbar, però mbagħad minn hemmhekk il-performances ma baqgħux. U ovvjament, meta inti kollok nukleju ibbażat fuq players barranin, ġismu ta' jifimni. Il-problema hija Jew, ovvjament, il-coach, il-coaches bejn jkunu onesti, ġviri l-ewwel li mill-ewwel qed nassum ir-responsabilità isma' għattilhom, għattilhom, jekk jien taħsbu li jiena problema jiena minn wara, ta' ġviri jiena mhix maħbut ma' siġur whatever, għalkemm għandi fiduċja assoluta f'dak li jkun qed nagħmel u l-istinka u dedikazzjoni, però fl-aħħar mill-aħħar. Jew, ovvjament, trid il-players. U U għawek nirringrazzja ħafna diriġenz għalli għallu li isma, naħna nafu xogħol li qed tagħmel u d-dedikazzjoni professjonali tal provet mexi bija għalu u nemnu illi eh, ma tax tista' tagħmel wis iktar milli dak li qed tagħmel. Allora x'kellha nagħmlu? Kellna nbidlu ovvjament in-nukliju tal-plejers il-barranin illi ma kienux qegħdin irrendu, aħna nġibu plejer barrani biex jagħmel id-differenza. Għax nkun nagħmlu plejers Maltin biss. Ġifieri aħna nippretendu illi plejer Malti, eh, plejer barrani għandu l-privileġġ illi qed jgħix ħajja professjonal fis-sens li dak kull ma jagħmel jilgħab il-futbol, ġifieri il-performances tiegħu irid ikunu għall-altezza irid ikun hemm konsistenza, ma jistax tagħmel logħba tkun brillanti u mbagħad logħba l-oħra, il-maġġor parti tal-logħbiet l-oħra ma tkunx. Ġifieri u ħassejna li kien hemm bżonn din il-dritt taqliba. Kif għadtlek waqt il-perjodu wara l-aħħar logħba ta' Diċembru ħadna din id-deċiżjoni illi meta rajna li jisma' jidher illi d-destini għad hemmhekk li ħanku nkunu mal-aħħar żewġ postijiet, ħadna din id-deċiżjoni, deċiżjoni, sorry, eh, kuraċċuża ħafna għax biex biddel tim sħiħ ġifieri u x-xogħol li tkun għamilt. Qed nieħu pjaċir nisma' jien li għal darba Għal darba. Jien qed nisma' mhux nitkellem. Imma jiena ħanajlu ħan nitkellem għal darba ir-rispett lej bniedem bħal ġan ta' ulu. Għax minflok neħħew coach, neħħew tnax-il player. Kompli ġa. Proset, ma rajt hawn kien di. Anzi, inti rbaħtu neħħewk. Ma jimpurtax. Ma ninsewix dik pjaċir. Ma jimpurtax. Imma qed nieħu pjaċir coach Malti li u proset tal-ħattarxin. Asadi. Ma qed naħsibha u proset tal-ħattarxin għal darba ma neħħewx coach u neħħew tnaxxiltu. Proset. Proset sul kassar u kumitat kollu. Il-verità hi li trid tkun raġel, trid tassumi r-responsabilità dejjem, jiġifieri dik dejjem, però fl-aħħar mill-aħħar u l-kor irid ikollok fiduċja fix-xogħol li tkun qed tagħmel. U kif għadtlek, insomma. Però inti ma taqtax qalbek xi tara li l-aħħar post mhux sabiħ. Post mhux sabiħ. Ismagħni, anke jiena ħankun onest miegħek, l-ewwel darba li għaddi s-sitwazzjoni jiena kelli xogħol qatt ma kont qiegħed fil-relegation battle, jiġifieri Kelli dan. Però, John, jiena fi ħajti dejjem. Sissa ftit xurilu kell qed ċelebra li tlajt. Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Mhux hekk, ġifieri. Ġan rebaħ trofi wkoll mal-Barça. Ġifieri, f'ħajti, però jiena dejjem tallimt trobbija tiegħi. Li nagħtin kamżiżi u meta jiġi l-maltemp tittiġilidlu. L-ħfef ħaġa li twarrab. L-ħfef ħaġa li taqbad tajt u toqgħod id-dar tistenna fuq si ġeblek klabb ieħor within. Però meta jiġi l-maltemp, jiena dejjem trabbejt illi tittiġilidlu. U nerġa' ngħidlek, ma kienitx faċli li tbidda dawk ħaterġa' tibda from scratch. Però meta jkollok għal qalbek ehm, il-klab, meta jkollok għal-qalbek il-dirigent, meta jkollok għal-qalbek il-supporters, meta jkollok għal-qalbek taf, meta jkollok fiduċa f'dak li jett tagħmel, allura tiġġilidha, tiġġilidha l-ġlieda. U dan huwa l-istess messaġġ li aħna nippruvaw nwasslu l-plejers. U b'hekk nallacċa ma' dak forsi li qal Ġeżmod qabel illi il-folja ddur u l-kuraġġ tal-performances, il-kuraġġ ukoll apparti l-performances, itwielek id-dressing room. Meta tidħol fid-dressing room u tara fajnejn il-plejers, tara il-plejers, u tara li għatom li għandhom il-fiduċa assoluta f'dak li tkun qed tagħmel u illi lesti li ġildu ġlida għax jekk tmur hemmhekk u daw tarhom. Jaħan nagħmlu sija u mmorru lem u dan Ma le, iridu, juruk li titħossa, ġezman zgur li jħossa, tinduna inti l-timi għatem, il-players għadin hemm, il-ħedġa għadin hemm, iridu jistinkaw, hemm ċertu di tħossa. U dik iżżomm il-coach b'saħħtu. U dik hija importanti ħafna, u dik hija importanti ħafna. Allura meta tara din ir-rieda, meta tara kif tista' tabbandunhom daw il-players? Kif tista'? Laqas tista' mhux sew laqas. Ġifieri, U nara, qed nara din ħeġġa li kemm minnaħa tal-klabb, kemm minnaħa tat-technical staff, u ta' tara anka minnaħa tal-players, illi kollha. U anka l-ftit in-nies li jiġu dejjem kienu wara t-tim. Eżattament. Jiena kont ma ħattarxin, sija bħala player u sija bħala. Ġifri ħattarxin u ambjent meravigljuż. U hemm nies, mod speċjali president huwa ta' xi ħaġa kbira u dejjem jiffollowja lill-coach. U meta tibda tisma' lil Ġan. Għalhekk il-Ġan saqsejtu dil-mistoqsija. Il-ġak, jina ġonna. U hawn hija il-problema tal-futbol Malti u aħna bħala MPL irridu nisimgħu il-daw in-nies Dawn in-nies, la aħna l-MPL qiegħda għall-klabbs. U għalhekk dal-podcast għandu jkun għan-nies bħalek, għall-players bħalek li għandhom il-qalb. Ħa nuru li l-MPL, li l-futbol hemm l-imħabba fih. Nirringrazzjawkom tal-opportunità wkoll. L-ewwel punt. Grazzi, ħa nkun onest, grazzi hija, jien nista' ngħid, għal Anabela, Joseph Muscat,

Qasqatra futbol. Li fid-dar jibki talli naqlibulu biex nara l-futbol, biex irid jara l-animation. Il-bieraħ ġie, intefa' bil-qiegħda fil-hospitality. Kif ruhom jisparaw iċapċap. Imbagħad iċapċap gowl, gowl u jċapċap qas jaf x'qed jara. U bdejt ngħid, ara jien iż-żgħir tiegħi qed jara l-futbol. Dik oħra, dik reġena provajna noħol. Provajna, provajna noħol u xi ħaġa ġdida. Biex nippruvaw inżommu l-entużjażmu, per eżempju, jiena mhux se nistħinajt, jiena dejjem niġġielet, niġġielet u niġġielet. L-warming up Qabel il-logħba għandu jsir fil-main speech. Ilek teqret. Ili neqret. U neqpa neqret, però ma tiddependix minni. Għax coach, allora jaf xi xi post. Issa jiġifieri- nagħmlu mod ġan, inti qiegħed coach tal-ħamrun u jiena qiegħed coach ta' slima. U hemm semifajna ta' trofi u l-ground kważi mimli. Li toħroġ 45 minutes qabel għal warming up fil-pit. Għalli ma ngħidux ikun hemm ġiex lobit. Għalli ma ngħidux ikun hemm ġiex lobit. Ikun hemm logħba waħda. Per eżempju jiena kummentajt belt ħamrun. U l-ground kien ippakkjat. Imma kiku daw 45 minutes għamluħ fil-pitch, l-atmosfera qabel il-partita ġiġat kienet kun sabiħ. Per eżempju, belt ħibs il-bira, issa ħanajtu kol kontra. Kiku l-warming up sar, bord furjana, kiku l-warming up sar fil-pitch, il-post viċin iktar sabiħ, pero mbagħad nifhem u għaw li rrid insellem il-ground tal-ħibs. Il-ground tal-ħibs għajja. Aħna għanna. Għax waqgħu ħafna l-open. Eżatt, għanna baby, għanna baby u dal-baby ħanoqtluħ. Ħanoqtluħ. U għaw grazzi

għal viċi president tal-MFA Paris biex idaħħal il-lobit tagħna irrid inaħħi l-lobit tal-first jew l-lobit ta' challenge league. Eh, il-logħba li tħassret ngħidu l-aħna tal-ħolma tal-lasti tal-ground tal-ħamrun Xebgħa ġenn biex naraw fejn se ndaħluha din logħba meta kien hemm ċertu players tal-klabbs li kienu se jsifru. Di problema tagħna fejn qatt smajt li ħassib il-logħba iktar baxxa. Alan, Joseph, Rodney, Chris, il-manager ta' kulħadd. Sejtej Chris, Kull Chris li jieħu ħsieb daw l-affarijiet issa. Is-centenary, għandna s-centenary wkoll. Imlallanna s-sentiner. In-Nazzjonal ilna fuq xahar ma nilagħbux. Issa ħa tibda tintlagħab il-logħba, is-Super Cup Final on Tuesday. Issa, kellna meeting Għawdex. Alan mal-Għawdex, ma' Joseph, biex insibu ftehim li meta il-club ikollhom il-logħob hemm, jgħinuna anke finanzjarjament għall-clubs biex nitilgħu hemm. Imma kieku m'għandniex il-ħamru, il-ħibs. Min jgħin il-klabs? ikun hemm anka l-gvern jgħin. Eh, Forsi jkunu jiġu jitilgħu lej qabel. Għawċin jgħin. Għandhom Forsi t-timijiet jitilgħu lej qabel. Iġifieri dan għalan Għax jiena ma tlajtx għax il-baħar jagħmel li d-deni. Ew telgħu two Thursday. Tajjeb, għax inti tagħmel. Baħal daqsxiex. Turizmu lokali, jaraw. Fi żmien meta nasanċi kun hemm. Għamlu l-MPL għamlu biċċa xogħol kbira. Anka jiena kont ngħid anka sena jgħaddit li kont jgħat mal-PBS nagħmel anka kummentarju mal-PBS. Kont ngħidha li għamlu biċċa xogħol kbira biex għajmu reġgħu irreġeneraw daqsxejn interess. Anka dik għandha 16 mhumiex isemmu għata. ta' taħt 16 sena li jidħlu b'xejn. Iva, imma. Qed jinsew. Imma qed jippruvaw jagħmlu daqsxejn entertainment qabel. Monotonija, inti tmur ground barra minn Malta, it's a match day experience jgħidula. Mhux tmur hemm rajt il-logħba xej forsi ta' ikun hemm 20 minn nies or whatever. Il-bira ħrajthom, il-bira ħrajthom, qed nitkellem mal-marax, Din di l-ewwel sena f'ħajjitha qed tara l-futbol, qed tiġi hemm u qed tieħu gost. Għadti kemm kienu kwiet il-belt. Illum għad li xieġralu. Imma ħanajlek. Imma vere? Eh? Iva ħanajlek. Imma aħna per eżempju għajja nsemmi kif semmejt fil-loba tal-ħamru. Imma ħadd ma jikteb proset il-ħaddiema tal-MPL. Proset is-supporters ta' ġiex l-immijiet. Proset tal-pulizija li għamlu dak ix-xogħol. Proset ta' Trasbont Malta. Imma aħna. Ta' security ta' security barra iva, ta' ta' security. Karos ta' jpoġġu ilek. Grazzi. Perfetta. Grazzi. Grazzi. L-ħibs. Daw in-nies imma madonna x'kien hemm problema fuq il-lasta tal-ħamrun Il-maniġer tal-Ħamrun qalgħulu l-familja kollha imma għaliex? Jiena kull ma ngħid l-aħwa, jien illum il-ġurnata qed nikber fil-futbol. Jekk mhu se jibiżgħu għan-nies li huma involuti fil-futbol, Il-futbol se jispiċċa. Bdew jaħdmu b'xejn. Il-futbol se jispiċċa, se tispiċċa l-MPL, se tispiċċa l-MFA, all right? Se jispiċċaw il-players. Il-presidenti. Kif jifqu l-presidenti tal-klabs, kif jifqu l-presidenti tal-klabs dejjem ngħid l-ammut ħajdoqqu ili fil-funeral. Il-players iridu jħallsu. Jiena u ġan biex nikkowċjaw iridu nħallsu. L-MFA tkun MFA tat-tim nazzjonali biss, ma tkunx tal-klabbs. L-aħwa, għalhekk ngħid, l-MPL u l-MFA qed tagħmel minn kollox għall-ġid tal-futbol Malti, għal komunità waħda li għan-nies Maltin li għandhom ir-reliġjon, il-futbol Malti. il-futbol Malti ma nkunux aħna li nkissruh. Ejja nikkritikaw. Jiena qisni ħadt il-programm illum jiena u l-Ġann għadtlu x'tixtieq mill-MPL? Għax jiena minn Ġann irrid nisma', għax Ġann huwa nvolut fil-futbol, għax Ġann illum tani parir li jien meta bdejt ngħidlu Anka lok filgħodu se nagħtu, għalli ara jiena t-plejers tiegħi ma joħdux pjaċir bija, għalli għax il-Brażiljani ma tantx iħobbu jilagħbu filgħodu, mela lili x'għamilli Ġann? Għallimni oħra. Jiena ma kontx għalhekk aħna Anke l-ewwel darba smajtha din. Aħna l-MPL qegħdin għall-klabbs. Il-klabbs qegħdin għalina. Aħna Tatina. aħna rridu nisimgħu mill-klabbs. Fejn il-klabbs għandhom raġun irridu ngħinuhom għax l-MPL dejjem sabithom il-klabbs għax jiena naf. U fil-fatt irrid ngħid din, li minn issa, minn issa, tistgħu tibdew, ħa ntikom in-number tiegħi. tiegħi personali tal-WhatsApp u iktbu jew ibagħtu voice over. X'tixtiequ. X'tixtiequ u nibdew ninsemmawhom hawn. Kun hawn xi ħadd bħalna u nirrispondu. Mela, 7784 5905 jekk tistgħu tniżżluha fuq l-iskrin Qiegħed għandkom, 77845905, il-Buzu. U iktbu u nistgħu niddiskutuhom hawnhekk. Għax in-nies jiena għax semmejna l-coaches, semmejna l-presidenti, semmejna l-players, semmejna min qed imexxi l-grounds. Però In-nies li jiġu jaraw il-logħob tal-futbol Dak huma iżommu l-futbol. importanti daqshom kull oħrajn kollha. Dawk li jżommu Logħba l-futbol. futbol waħedha jilagħbu bejniethom ma Għandha jiswa raġun, xejn. is-supporters. Mel intom tistgħu tgħidulna, isma', nixtiequ hekk, hawnhekk hawn l-MPL, aħna nsemmu l-MPL, nitkellmu mal-coaches, nitkellmu mal-players, dan huwa dal-programm, dan huwa l-programm differenti mill-oħrajn. L-oħrajn tajbin u interessanti, tajjeb, u jkun hemm fejn jaqblu ma jaqblux, imma dan huwa programm ħa wasslu leħenna kollha kemm aħna ħa jkollna l-isbaħ futbol. Tajjeb u fejn ma taqblux, pereżempju hemm waħda xtaqt ngħidilkom. Din idea diġà għedtha darb'oħra jien. Din idea smajtha mingħand Joseph Muscat. Konna qegħdin naraw logħba futbol tal bħalma kien hemm il-bieraħ hekk, nieħdu drink hawn ta' Zambit u naraw il-logħba. Joseph Muscat jobgħod id-drojiet, draw, il-logħbiet ta' draw. Wasalna fi żmien bħalissa huwa Għandu għal xiex iż-żmien. imma John. Imma Għax bħalissa iżomm huwa- mal-Milan. hu. Ejja miskin. Miskin, hu, Miskin. miskin. Boss, miskin iżomm mal-Milan. Issa huwa żmien ta' draws. Dan huwa żmien jiġu ħafna drojiet. Għax biex ma jitilfux j- joqogħdu naqra attenti, joqogħdu lura, innota qed jiġu ħafna drojiet. Ehm, L-Amerika, l-Amerika fil-fatt eh, id-drojiet neħħewhom. Mela, jekk inti tkun tispiċċa draw l-partita, jagħtu speċi ta' penalties minn nofs il-ground. Plejer jaħrab bil-ballun u l-gowler joħroġ mill-dar u jipprova jtajjarulek. Min jirbaħ bil-penalties jieħu żewġ punti. Ekku mhux li. Min jitlef, jieħu punt. Però. U min jirbaħ. Forsi xej tradizjonali ma tantx toġobni, ġifieri Ma tipprova xi ħaġa ġdida. Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Ħanajdlek jiena, Joseph huwa bniedem. Joħlob. Qabel daw l-affarijiet li qed tgħid inti għandu ħafna affarijiet f'moħħu. Pereżempju, fil-bidu

Ir-regol, l-affarijiet kienu li l-ewwel round ikun hemm il-video support. Mhm. Issa, bi ftehim mal-klabs kollha tal-Premier. Eh. Aħna x'ngħidu? X'għad tiftijem din iva. Imma tini ċans, għax ħana ġew niġġieldu bħall-antik jiena Jien x'għadni ngħid, aħna qegħdin hemm għall-klabbs. La l-klabbs huma komdi li jiddeċiedu isir hekk. Imma Jacques qed igerger. Ah, tieni ċans. Għalkemm aħna nikkmandaw, però dejjem irid ikun hemm eh, ftehim. Issa mbagħad il-ftehim kien. If it-trophies jieqpa il-video support, però dik responsabilità Tal-MFA. tal-MFA. Issa, F'dar round jieqaf u anka jiena ddejjaqt, jien li kien għalija kienet tiqpa' ta' jdejja għaliex? Però fil-bidu ejja nkunu ċari, kulħadd kien xettiku fih. Le isma', jien inkluż però kif ħadd, però rrid insellem anka lil Mario Sant li għamel biċċa xogħol tajba ħafna u vera rnexxiet Ħa paċenzja wkoll, jiġifieri li anke għamel tutorials biex ikun jista' jispjega kif ħa taħdem ma taħdimx u naħseb li kienet transizzjoni kienet waħda smooth ħafna. Iva, Nerġa' ngħid għax aħna vera sfortunati. L-ewwel logħba li kellna bil-video assistance aħna tħassrilna gowl li kien ikkonvalidat mir-referee dakinhar fin-90 second minute, ġifieri konna ħa nerbħuha u hu tħassar minħabba il-video assistance. Però what's good is good and what's bad is bad. Wieħed irid jgħid illi jiena naqbel kompletament. Imma il-poplu, in-nies, aħna li konna qed naraw minn fuq it-television, min kien qiegħed hemmhekk. Kien jaf biha di li ħa tieqaf? Għalhekk qed ngħidlek jien. Per eżempju jiena. Għax per eżempju jien smajt kummentaturi fuq it-television. Ara issa, eżempju ħa nsemmi lilek mhux int kont, ġifieri. Sewwa ħajja ġġorni. Issa ħa naraw wara Jacques żgur sajtih il-karta hawnhekk biex jgħid Ma hemmx. Jien bdejt ngħid imma jien qed nisma'. Għalunna. Jiġifieri lanqas il-kummentaturi ma kienu ħalli pesa kollha jafu. Għalkemm jien ma nafx kollox. Ma taf, xeħin kollu tisma. Proċess minn li smajt jien, mux għax il-klabs ma ridux, apparently. Finanzjarjament. Xelle, konġej bija u koll. Imma inti tinsix li l-finanzi se titfaħħom fuq il-klab u koll. Qed tipprova tifhimni. L-iktar nies li batew meta ġew id-deciders minn ġej mal-ewwel sitta u mal-aħħar sitta, kien hemm ftehim ta' dawk it-tliet logħbiet f'kollha f'daqqa. Li aħna dnilhom daw it-tliet logħbiet ma jistax ikollna tliet logħbiet var għax m'aħniex kapaċi biżżejjed biex it-tliet logħbiet għax inti taf li l-Malta fuq video support tit ħafna xogħol u barra minn hekk booth expensive ukoll. Jiġifieri, però issa s-sena d-dieħla Joseph u Alan ħadmu biżżejjed biex isibu fondi ħanajdlek John, l-aħħar li l-MPL ġabet sponsor ta' 190,000 All right? Ma zammithomx għall-MPL, John. Taf x'għamlet? Qasmet il-190,000 mill-First Division ta' Third Division. Kiku l-MPL riedet tkun gridi, il-190,000 li ġabet sponsored kienet iżommhom għalija. Le, di darba barra li s-sena l-oħra tajna l-first, di s-sena tajna il-second u t-third. Jiġifieri għalkemm mhuwiex kampjonat tagħna, għax id-darba l-oħra u dis-sena il-klabbs tal-Premier, għax il-klabbs tal-Premiers kollha Premier klabbs biex jgħinu 'l ħaddieħor, m'hemmx, ivvutaw, qablu li s-sena l-oħra jieħdu xi fifteen percent m'iniex ċert mill-flus Did-darba reġgħu qablu li jieħdu l-first jerġgħu s-second u t-third. Jiġifieri għalkemm hemm xi ftit klabbs batuti finanzjarjament żgħar minn klabbs oħra, xorta qablu u b'hekk qed ngħidilkom jien dis-sena sar darranġamenti. Però xorta kien hemm min ma jafx li m'hemmx video support anke ċertu klabbs għax jien inkun fil-VIP. Għalhekk importanti Ġesmond Illum qed tir, ilbieraħ kellimtni u llum komplejt, u għalhekk stedintek hawnhekk għax kont importanti ħafna llum hawnhekk inti. Bil-fors, id-diskors il-laqat li jkollha l-MPL, il-messaġġ u li jkollhom il-coaches magħkom u l-clubs, il-messaġġ irid jasal għand il-pubbliku. Ħalli ma nisimgħux gergir li jkollhom raġun, u da kif igerfxu llum filgħodu għadha fl-għaxija llum bil-var, għadha bla var, iridu niddiskutuhom u għaliex U raġuni għaliex. Xi format ta' komunikazzjoni eh, naħseb tkun. Għax jekk inti eżempju minn Santa Luċija u għandek it-tifel tiegħek jilgħab ma' Santa Luċija, bis-saħħa tiegħek qed jieħdu xi ħaġa tal-flus żgħar. Qed tifhimni, allura importanti. Pereżempju jiena m'għandix Facebook, però xi ħadd jorin il-kummenti u n-nies ma tihomx tort. Rajt messaġġ eh, Qed tirranġaw biex ittellgħu n-nies il-ground meta qed tagħtu l-logħob fid-disgħa ta' billejl? Huwa ġust. Ma fuq it-television mhux fid-disgħa u fl-għaxra jarawhom. Imma, imma, le, le, imma to be fair, imma. Però midweek naħseb hi iktar. Huwa ġust. Imma, Jacques. Għax aħna ħażinin fiha din. Imma ejja nkunu ċari. Jacques. Imma meta jmorru pace fil-jisru sa ħamsa ta' filgħodu all right. Le, le, le, le, ma mhux bużu. Bużu l-futbol ma jiġux jarawh iż-żgħażagħ biss. Hawn anzjani u hawn insellmilhom minn hawn jiena. U grazzi għal PBS li qed jagħtu daw il-logħob diretti għax jien nintaqa' ma' anzjani ma' nies bżonnijiet speċjali. U anke l-ground jiġu. Ma' nies morda. Bil-bandieri. Jistennew il-logħba ta' pajjiżhom u hawn irridu ngħidu proset il-PBS għax 'il dawn in-nies qed ituhom ċans joqogħdu komdi ġo darhom. Jiġifieri l-futbol bis-saħħa ta' kowċ bħal Jacques, bis-saħħa ta' presidenti, impruvja, però hemm iktar. U l-iktar problema li għandna hawn Malta, u dejjem ngħid, hija l-mentalità. Is-sapport iżommu l-futbol Malti. Toqgħodx tgħidli dak u dak u dak. Kollettiv, kulħadd, mela, orihom Għinhom, edukhom u aħna mal-klabbs irridu nsaqsuhom. Il-coaches x'jixtuqu rridu nsaqsuhom. Irridu Jien fil-bidu qatt ma ninsiha darba rajt xi tabella ma naf ta' xi sponsor qiegħda kważi viċin il-coach. Jo kien hemm speaker, kienet diretta, u kont fil-VIP kien hemm mala qattlu isma' Dak naħħihulu l-coach minn hemm. Għalkemm dak itina ammont ta' flus, għalan qalli għandek punt. Iġifieri inti li tikollok komunikazzjoni. U dal-programm li huwa programm tagħna nis bħal daw in-nies iridu jgħidu x'inhu jdejjaqhom u jwaslu l-messaġġ u jgħidu x'jixtiequ ma jfissirx li jekk dajr it-tazza. U anki intom li qed tarawna. Is-semminti ġa kamel punt. Daw mill-bidu tal-istaġun s'issa għadhom qatt ma lagħbu ta' qali. Hawn xi Int għamilt ieħor sabiħ, eh? Li ħajibqa' f'moħħi u ħanibqa' ngħidu. Li kien l-ewwel coach li ngħid naħseb fid-dinja din li l-coach spiċċa hija fl-aħħar post. U s-soltu jitneħħa l-coach u nħallu l-presim, da tkeċċew, tneħħew tlettax il-per biex il-coach ma' hemm. U din ma ninsija qatt. Il għaliex dak huwa klabb. U daj missom tuħil dik tal-tazza eh, fuq għadi. Mandu bżon tazza. Il-tazza ġak joħoġa bl-onesta u bl-irġulija li taħ il-klabb. U l-klabb taħ tarxin li jena nafu dejjem kellu rispett l coaches U ġak wieħed minnhom. All right? U daw irridu jagħtu, irridu jagħtu eżempju. Daw irridu jiena ma jfissirx qed ngħidlek jien nagħmel ħażin ma nitkeċċix ta' ma minix ngħidlek, anzi jekk jien qed nagħmel ħażin hemm bżonn tkeċċini jrid naqbad u nitlaq. Qed tifhimni imma bekk tajjeb, però John jiena biex għax kważi ħadd il-programm waħdi. No, no, importanti kien da mux mill-ieħor, aħna għamnek mux. Kemm il-kelma ngħidu nitħarsu. Joseph, ħanajdlek John, Joseph ma jidher imkien. Joseph anka meta kellna receptions tal-miliet. Jiġi kwarta nofsija jgħid hello, jaf jitkellem fuq kollox, għax rajt jitkellmu. Alan, Alan, dejjem preżenti għall-lob. Aħna, bħala MPL, f'kull logħba jrid ikun hemm xi ħadd preżenti. Hemm inti. Iva, vera. Kenna l-problema tal-lassa tal-ħamru. Se jiġri. U għawek nerġa' ngħid, kif qal Alan, ir-referis. Ir-referis ħadu daqqa. Filli kellhom l-għajnuna. Fatti aħna aħna sofrejna ħafna, eh, ġifieri aħna sofrejna ħafna, għadna l-loba riċenti ġifieri taqqa psikoloġika kbira da f'minuta abbuż. Filli għandek it-tlet punti fidejk f'minuta f'daqqa waħda tispiċċa b'zero points, mhix ċajta, ġifieri wara dak ix-xogħol kollu aħna l-players, il-klab. billi għandek tliet punti f'idejk b'daqqa waħda spiċċajt empty handed. Tista' timmaġina eh, l-impatt li li li jkollok. Jiġifieri u mingħajr ma toqgħod iġġib ħafna skużi li jista' jkun li kellha effett ukoll fuq il-performance eh, ta' l-aħħar logħba ta' kontra Birkirkar għaliex mentalment eh, kienet kienet jibsa, kienet jibsa ħafna. Però ehm, Sfortunatament, issa ġrat, tpoġġi għaraj, pero il-video assistance għal-menu, zgur illi kienet kienet tejn ħafna. U tejn, u bla ebda disrispett lejn lejn il-referis, pero la em odda, la em odda li tista' tejnhom għal xiex le, mhux qed ngħid għax mhumiex kapaċi, Imma la hemm għodda u wkoll tagħti ċerta trasparenza li importanti ħafna, rajt tagħti ċertu trasparenza li dak li jkun anka forsi bla ma jrid ħsibijiet u ta' hekk għandek il-trasparenza hekk hemm l-għodda u tuża. U tgħid u żgur jiena naf żgur għax anka il-ħed ta' referis qalli li hija li hija milquha ħafna mir-referis ukoll ta' Jiena nixtieq nagħmel appell għal Mario Sant. li meta jkollu programm fuq it-television, jagħmel statistika, jagħmel statistika ta' kemm mila l-video support u ta' kemm inbidlu deċiżjonijiet bi għal-video support. U nixtieq nkun nafa. Eh, sabiħ, imma mbagħad. Eh, eh, eh, tifimni? Mela, mela, mela. Hija favur U Sija Konra. Jgħid kun taf kemm kienet effettiva. Bravu. Jgħid pereżempju fi tlet il-logħba il-video support bidlet deċiżjonijiet ta' 50 darba, ta' 30 darba. U jiena ngħidlek ukoll, bażikament il-lobit kollha li rajt jiena, il-lobit kollha li rajt jiena, kważi il-ġiex karti dejjem, dejjem użawhom, barra minn hekk ħa ngħidlek. Quddiem kellhom raġun referees. Ħa ngħidlek oħra. Li rajt jien. Isma' Boost dik taf kemm kruċjal preżent. Il-video support, eh? Aħna fil-quarter final. Isma'. Bla video support żgur li ma kellhom. Aħna fil anka bil-video support. Aħna fil-quarter final, ara kemm importanti ta' daw huma make or break decisions. Fil-quarter final kontra tal-Jubilee Cup kontra Marsa Xlok, aħna Kien hemm konna konna xejn b'xejn. U skurjaw xi lejt flejtir xi lejt minute bil-video assistance. Dunaw li player kien offside. Ovvjament, jien dak il-ħin, diġa kont realizzajt, il-referi pero kien dak il-ħaj konvolida, ovvjament jġi ċekjat, jien kont xorta kont nuża l-kart, pero jġi ċekjat, u ġi annullat. U spiċċajna li għaddejna għas-semifinali, għax imbagħad ġifieri li kieku lajna. Ġifieri għarra kemm importanti Però wkoll punt negattiv fuq il-video support li jiena forsi telli toqgħod attent għal kollox hija. Meta klabb ma jkunx uża l-ġiex karti u pereżempju qed jilagħbu ħattar x'inhu l-belt u ħattar x'in qegħdin fuq il-belt l-aħħar ġiex minuti, l-aħħar karta jużawha biex iwaqqfu ir-ritmu ma nafx qatt x'innutajt. Ma dik tistenna. Ma isma' ċes hemm miljun metodu kif tista' tagħmel. Mhux Taljani l-Ingliżi jibdu l-ek players. Kollu player qabdu fuq għawieċ. Imma tiskan. Kulħadd jitgħawweġ. Kemm il-Maltin aħna bravi. U jiena persważ bil-coaches Maltin, bin-nies li hemm involuti fil-clubs. Kemm hemm nies Maltin involuti fil-futbol bravi. U hemmhekk tara il-futbol Malti. U wow, naqbel biex iktar il-clubs iwasslu il-messaġġ tagħhom. Però iwasslu l-messaġġ tagħhom ma jfissirx għax waslu messaġġ l-MFA jew l-MPL tittgħaddi bil-fors tagħhom. Dal-ment li inti ma taqbilx fuq il-futbol, mhux problema. L-ikbar problema ġan li jiena u inti qed nagħbu kontra xulxin u niġġieldu ma naqblux li wara nieħdu bidej. U mela, mela, mela. mela. Importanti. Dik hija importanti. U għaw hija importanti fil-futbol għax jiena nemmen li l-MFA u l-MPL Għax l-MFA biex inkunu ċari, jekk aħna nitolbu biex nibdlu fixtures, l-MFA tibdilha. Aħna biex nilabu ġo grawn ieħor ejja nkunu ċari, l-MFA għandhom il-pjan tagħhom tal-lobit, taf ġifiri kont first division, jina kont second, naf ġifiri, biex inti tibdel. L-MPL wasset biex tagħmel ground ukoll. Eh, eh? Issa l-MPL imma dak inħalli fidej il-boss jina l-boss. Imma l-boss deġa. Il-boss dejjem joħlom. Le deġa. Il-boss dejjem joħlom. Ma nixtiex ground bħal Milan jina, x'darba mort nara ground il-Milan u u ġon aħjar. Li anka dak sajneħu. Aħjar le. Aħjar sajneħu. Iġifiri. Eh, taf xrit tinsaqsik bħal MPL. Għax kitib li xaħat. Mela kien hemm wieħed mar jixtri ehm, tal-logħba ħamrun belt. Ma jixtri mill-biljett, minn ground tal-ħamrun. Eħe. Eh, għax ħadu l-biljetti huma. Le, U da jiswa għal dak kitiba. 15. 750 u 750, 15 euro.

biex tgħin il-klab. No. Jekk jien kont tal-ħamrun kif għandi ngħin il-klab tal-ħamru. Imma jekk ukoll. Qalu li dika imma jekk ftejn importanti ngħidu għadin. Ma tieni ċans. Iva. Biħħewhom ifhem. Imma vera tista' tiġi din kulħadd. Aħna nagħtu. Jew ħamrun u belt biss. Dan iddeċidew li l-belt u l-ħamrun jixxu l-biljetti U ibiħu. Ħamrun u Belvis. Ħamrun, le, ġili għamilnija oħrajn, ma timijiet oħra, ija. Issa, u daw il-klabs, bus, l-ewel ibijaw, per eżempju, l-daw kien nis li huma membru. U fair enough. Għax jekk inti qedtejn il-klab bħala membru, inti għandu jkollok inċentiv li inti l-ewwel li tieħu biljetti. Naqbe. Qed tifini u l-belt u l-ħamru u qed ngħidlek għax kellimt ma' xi ħadd tal-ħamru. U jekk da qed jgħid Li da mhuwiex supported. Jien kif kitibli. Ma tini ċans. Li li mhuwiex tal-Ħamrun da. Mela kif ma rix il-biljett imma int il-Ħamrun? Għax ma tafx. Imma sajt tal-Ħamrun bil-fors irid jidħol. Ejwa. Imma jien noqgħod nara mhux għalli x'kiteb. Ma naħsibx li l-idea għali li jkollok supporter ta' xi tmur il-gram. Għalkemm. L-Ingilterra jkeċċuk il-barra. Għalkemm kellna problema l-bieraħ fuq daw l-affarijiet ukoll. Imma din, però jiena meta ċempilli xi ħadd biex jaraw il-min se jħallsu fuq il-biljetti li tajnihom u tkellimt mal-boss malan u qalinna iħarsu l-MFA, saqsejtu kemm beħħew il-biljetti u qalli 15 euro. Il-wieħed. Il-wieħed. U tant kemm hu hekk, il-biljetti l-belt ma beħħuhomx kollha. Kien baqalhom 200. Kien 50 bjawu. Ma naf. Skonda, skonda, xi ma morx. Ma naf, ma nidħolx. Jien xejn. Imma tkellmt ma' xi ħadd tal-belt. Il-belt rekord ma beħħuhomx kollha. Kien baqalhom xi ċuċata. U l-ħamru rekord ma biegħhomx kollha. Meta tkellimt ma' daw it-tnejn min-nies separati, qaluli forsi ollejnihom ftit Qatt l-ummi jollejthom ftit jekk ħadtu inċentiv minnhom, mhux għall-klabb. Il-klabb, skuż, forsi għalaw 2 euro minnhom daw, però forsi dal-persuna għandu punt. La hu mhuwiex supporter ħamrunier u mar jixri mant il-ħamrun, però l-ħamrun Għamlu il-faċla u kollu. Għax kiku ma xarrax mant il-ħamru, ma kienx iżid biljetti. Allura tom inċentif biex tkun il-biljett. Iġifiri, iġifiri dawn, pero aħna jekk il-klab. Imbat immorru naraw xi roba l-Italja u l-Ingilterra, nofqu 200-250, jew tmur ta' Spanja, titla fl-20 solar, mela, mela, tromba biex tara daqs nemlu. Qed tifhem u dak ok. Imma rajna l-plejer ta' Real Madrid. Imma Johnny. Rajna jiġri. Jiena minix dilettent tal-futbol ta' barra. Imma mhux. Però Jiena tifhem tifhem ukoll Kulħadd għandu. kulħadd Iva, għandu mistabilħajt, għawek. l-limitazzjoni tiegħu. Eh, Nirringrazzjaw l-supporters li jiġu, ninkoraġġixxu li Mela. jiġu iktar, jiġifieri jiena ħaltarxin anka minkejja

Sa jinbidel l-istil l-aħħar parti. tagħkom u jiena ngħidilhom mill qudiem żgur serħu raskom li l-MPL se tintaqa' magħkom biex naraw is-suġġurimenti tagħkom x'tixtiequ u fejn ħankunu ta' għajnuna ħassibuna dejjem. U l-MPS sa tkun parti mill-podcast sa nibdew nistiednu lis-supporters. Is-supporters u niddiskutu. Tajjeb. Sariħin, xanka u sariħin. Aħna jien mod speċjali mhux Jacques. Tebmen Li tagħmilha? Li ku- Salva. li kieku- Li ku waqaft żgur, jiġifieri qed li kieku waqaft żgur. Jiġifieri nemmen kif għadtlek, iktar ma j- jiena dejjem mgħallem li iktar ma jolgħa l-mowġ, iktar tikkumbatti, jiġifieri dejjem f'kollox, fil-ħajja, f'kollox, però speċjalment fil-futbol. Jiġifieri nemmen ħafna għax nemmen fil-kapaċitajiet tal-plejers, nemmen eh, f'kollox, jiġifieri fil- fil-klabb in ġenerali. Ovvjament, mhix faċli, mhux qed ngħid li faċli, però li hu żgur illi ħa nkunu qegħdin nagħmlu minn kollox u nagħtu kollox bl-aktar onestà, bl-aktar mod professjonali u bl-aktar ħidma li possibbli. Grazzi ħafna, prosit ta' xogħol li tagħmel għal futbol Malti u għat tim tiegħek ta' ħaltaxin u ta' tim soħra li kont magħhom qabel. Ehm, prosit ta' li wassalt messaġġi tajbin ħafna, messaġġi pożittivi u naġġajlilkom 7784 5905. Iktbu, ibagħtu voicemail ħalli tkunu parti minnha u ħa nibdew nistidnukom lilkom ukoll. Grazzi kollha, tarawna bħal lum ġimgħa. Ħa nibdew nagħmluh il-ġimgħa issa, għax il-ġimgħa l-erba' qed ikun hemm il-logħbiet. U l-ġimgħa sibni aħjar donnu, ħa nippruvaw. Jekk ma toġobkomx, iktbunna u nibdluħna. John, grazzi lilek. Proset li rġejt nitnarak fil-futbol, memories bih. Bħalek importanti għal futbol Malti għax dejjem kont viċin il-players, ġak nawguralek. Grazzi lilek ġess. Ta' qalbek, bniedem kapaċi, bniedem għandek ċertu livell u naħseb fl-aħħar ħatitħaq. Tinkwitas li l kull kulħadd. Jien nawguralek titħaq. U inti titħaq dejjem. Għatmana ta' ma titħaqx. Ciao.